Mukushanda umu Mwari pindirai, mukufamba umu Mwari pindirai, imo mukutamba umu ndine mazano hope ari muchipfuva kushanda tinoshanda asi hazvikwane shuwa mana chiiko manje amunenge muchiita manje ye asingatova mukadzi wepanapa asa makusiira ini basa rese iko zvino jonzi akavharira

Eh, ndongonodzumura pane mukoto wandawana waiziva. Eh. Rega ndisvike ipapo zvamanje manje, rega ndiite plan yekuchitsara waiziva.
Ndipe 2 seconds. Tese tiri kuvavarira, tiri kushingirira Mwari ndiri kuzama, ndiri kubatanza ndiri mutadzi dzimwe nguva ndombokanganisa Mwari shungu dzangu nebudo yangu nematisanganisa ndomboshinga dzimwe nguva ndombopingwa ndine mazano obari muchipo pfuva dai zvaibvira yachikwana nguva kuzama ndiri kuzama asi ya reba nguva mwari pindirai mukubata umu mwari pindirai mukushanda umu mwari pindirai mukufamba umu mwari pindirai imo mukutamba umu ndine mazano hope ari muchipfuva kushanda tinoshanda asi hazvikwane shuwa kutsvaga tinotsvaga asi hazvikwane pindai mumoyo pindai muchipfuva

Ameno kwarabaya anongombeya. Mabika chikafu chenyu na mkoma Jonzo na Haslam kati amega ati. Ah maya shamwari.
Zvagara muri kungobikisa ini sha. Ini ndangobika sha. Mkoma Jonzo musoro akavharira umwani mubati chavo chikafu muchima muchima pa everyday paunoya pa. Izvo zvazvo ako shamwari kutonetsa. Dare sina kujizirwa magedhi. Sikasoma. chando chii kwacho koko ina nokera mukoma chose ndovacho chando chikudii
mkuru mwana inunga apo mwana ibusiness rako iro uri ndanofunga jonzo koko ndisiye ndione tv yao enda unomuudza asiye unhu wake uwowo usaudza
imvana imvana imvana
mashamwari nani
ndasvika apa manyi masvika apa mashamwari anonyima nasvika apa
chimbambijana imvana enda unonokera joo nza kuvhurire joo wanzwa chete kuti ndikurumwa nenhunga mwana apa ukaramba uchidaroka chanetsana
ndiri munhu wako mwana

ndati ndati ukabara kukuisa tichadii tichanditsana andika ndati tichanditsana ndati kuudza enda ndinokera mukoma jonzo akuvhurire do eh, bedroom yakakura iyi wanzere bedroom yakakura wanzere kana jonzo wacho handi ndinonokera tipinde tese umomo bedroom yakakura mani Zvangu paanoramba zvangu.
Ande tomunokera kana ndosara pana kusara pana. Hamuki. Fambisa kashamara ndio ndo tunokuti ndikubatsira iwewe shamwari wanza saka sasa sara masure manje. Ah. Jonzo, Jonzo. Jonzo.

Ah, mopedza mugoma. Aiwa, ah, ndotoona zvisimisa. Aiwa, aiwa. Kana munhu akauya motaura kuti ndiani? Apa nezuro apa takarara muno mudining ndingori mwana munga. Aiwa, motaura ndiani? Muno murume to tobva na rent yese. Aiwa, mugoma. But avopedza, jonzo. Aropedza manje. Ah, but vopedza.

boys tobika sei nemafuta akapera hainetsi waigo boys ndani mazuva ikotora nyegrosara panapa mirai hamusutirimuka zvatichaita munhu achangozvionera pachikafu no bhozva akunetsa hamusi kukontribita chikafu ka boys yoramba chekera vazi boys nyaya inovhara panapa just because inovhara panapa zvotofanira ramba chikuchengeta chikafu boys chengeta ndira zvemabereki boys
boys hainetse kutanga nhasi mune munhu achazorora pasina ke pasipo chikafu nenei handika pasibhozi zviri kutonetsa ka zviri kutonetsa zviri kunetsa hasi laba yakuti abo hainetsi hainetsi hasi laba asvika hainetsi
toramba tira kangani yemafuta yemafuta

Sabatina yavigwa ramaitenga varumakuru varumakuru vane ndebvu chikafu penge anozonge kupenge penge right about now sabatina sabatina kudya kwakataura napapa johani right i think ndapedza pasina mashita panapa ndafaura shoti ndaita zvekuti ndibike panapa aripo maplates aripo maplates okay tezoti ndipakure kunyarira chikafu na vapana ava vana sinomboona munhu akapenga ana sinovaonesa hora
hora Dela.

Ndiye ndisuke ndiye naye.

Kupera chiri mudhara vandichuma wese vakambotuma mufana nezuro saka vabva vanditi ndichi ndiuye kuzomabaleti uko zimurwaamana pakaipa varomwa masi ari kuserewa hama mudhara vanotuma dzimwe nyaya dzerhendiya mwana rendiya kudiwa akomana

mani pamari uya motaura kuti mari madzikwereta kana kuti zvadaro lendas ah, isu ungati baba najonzo aiwa aiwa ini ndanzi ndiye nemari izvi ini ndanzi nemabuda hande mumba mukati mna jonzo ndo mari jonzo
indobhadharirwa amene uyu achaita zve indobhadharirwa najonzo mm.
ah, but anibhadhari rendi handina vekubata chiri changu chiri mumba umu ah but maslides ana basa rega ini cho chobuka ndai ndibai ah to chobuka ndo ndo kunopedza

Wotera, tera panze cha. Africa drive wendra. Chi. Saka totoenda.
Hapana ndumba iro kudya mari rent please. Makapiwa mari rent, rent yemasina mlim afoda. Imari aure na apartment yema 700. Ndokwa zvinosvika. Ne 700 tikunzi tikuibatanza tichinikira zvasiri nani. Mari tichikuita. Hapana,
hapana. Dena ne mari nekukava, manozozi netsina mari.

Ah, kweli zvakaoma kuma. Ah. Anopedzera mari yerendi kuvasikana achiziva kuti ndichada kubhadhara kwa mwana wechikoro. Ah, zvinhu zvakangoma udzirana nemadrugs vakomana kana. Ah, zvinhu zvacho. Ah. Zvinhu zvacho. Yes.